Zaithiam leh hla phuah thiam te hian an talent dawn hi an lo hmang changkai thei hle a, sum lak luh nan mai bakah An ex-te, an ngaihzawng hluite nena an inkar, media-te hrilh hriat nan leh media leh fans-te bula an ngaihzawng hluite nena an inkar dik tak tarlan nan te pawh an lo hmang thin a. Chutiang vel chu tun chum chu ka rawn sawi dawn a, Zaithiamten an hla a an ex-te an kah zeuhna chungchang leh an ex-te an ngaihzawng hluite tana an hlaphuah, an hlasak chungchang vel ka rawn sawi dawn a ni. A hmasa berah chuan couple T-shirt, couple thil vel ti chhuak tu anga an lo sawi hial thin. Justin Timberlake leh Britney Spears te chungchang atangin i han tan phawt teh ang. An ni pahnih hi an induhtawn thei hle a, anmahni vangin couple ring, T-shirt, bracelet, couple jersey te pawh a lo lar phah hle a. A chhan chu anmahni hian an hra thei em em a, an inkauh duatna ngei mai hming te chu an T-shirt ah te print tir ve ve in an ha chhuak thin a. An hun lai kha chuan khatiang couple thil tih vel kha mi in an la hre lar vak lo a ni. Tiang khawp chuan couple lar leh mi ngaihven pawl tak an ni thin a. Mahse Britney Spears zawk chuan Justin Timberlake chu a rinawm loh san zeuh tawh a. Choreographer Wade Robson leh Britney Spears te chu an lo inmelh tai ve deuh hman a. Mahse lang lo tura thuh ruk a awm lo. Justin Timberlake chuan Britney Spears thil tih te chu a hre leh vek tho a, a then nghal vang vang bawk a ni. Justin Timberlake-a'n a then avangin Britney Spears pawh a nun a danglam hle a, zu leh drugs lamah a chuan a, a che meh ve thei hle bawk a nih kha. Justin chuan Britney nena an inkar a thil thlen dan dik tak chu a hla Cry Me a River tihah khan a zep tel vek bawk a, Britney Spears chuan a rinawm loh san tih te pawh a tarlang vek a, he hla hi a ngaihzawng hlui a bialnu hlui Britney tan ngei a sak leh a phuah a ni. Justin Timberlake chuan he la Cry Me a River hi Britney nena an inthen fel hnu a rilru nat ngawih ngawih laia a phuah a ni a, a producer leh a thawhpui Scott Storch leh Timbaland ten an pui nghe nghe a ni. Tin, he la hi darkar hnih chhungin a phuah a fel hman vek bawk a, a debut solo album Justified kum sanghnih pahniha release takah he la hi a dah tel nghe nghe a ni. Justin Timberlake chuan Britney nena an indate chhung zawng khan Britney chuan vawi khat mai pawh ni lovin vawi thum lai a rinawm loh san tih Rolling Stone a hrilh nghe nghe a ni. A dawtah chuan Justin Bieber a ni a, Justin Bieber ngaihzawng chungchang sawi tawh chuan Selena Gomez hming hi a lo ri tel ve ngei ngei thin a, anni pahnih hi chuan engtik lai pawhin sawi an hlawh dun fo tawh dawn a nih hmel Eng pawh chu ni se, Justin Bieber hian Selena Gomez chu hla tha tak tak phuah chhuak tura amah inspire tu ber a nih thu interview naah a lo sawi tawh a. Hla a phuah reng rengin love song lampang a nih chuan Selena Gomez bak a ngaihtuah ngai lo tiin a lo sawi tel tawh bawk a ni. A hmangaih ve hle te pawh a ni mahna. Justin Bieber hian Selena tan hla a phuah a hnem tawh hle a, a lar thei viau a, Ellen Show-ah pawh a sawi chhuak tawh nghe nghe. Tin, Justin Bieber hla lar tak huai rar yu nauah khan mi tam tak chuan Selena tana he hla hi a phuah a ni lo an ti a. Mahse, Selena tan ngei a ni tih rin theihna tura music video-ah khan hint a lo lang tel ve reng chu a lo ni a. Where are you now music video ah khan mi te chuan an duh duh danin Justin Bieber chu an paint a, graffiti ang a ni a, a phe zuai zuai a, chik taka en lo tan leh slow motion a en lo tan chuan hmuh fuh chat pawh a har mai thei. Mahse, Where are you now Selena? tiin ziak a lo lang tel ve reng mai. Chumi line an dah lang telh ve kher nachhan chu tu nge Justin Bieber an Where are you now tia a zawn ve chu ni ang tih zawhna chu a music video ah vek a chhanna an rawn zep tel nghalah te pawh a ngaih thei ang chu. Tin, helai hi Justin Bieber a na hring nunah hun khirh tak a hmachhawn mek mek laia a phuah a ni a, tin, mi tu emaw a mamawh ngawih ngawih laia a record a ni tiin he hla a thawhpui Diplo chuan a lo sawisak tawh bawk a ni. Tin, Justin Bieber leh Selena Gomez-te inthen laia a phuah kha a ni nghe nghe a ni. A dawtah chuan rapper Ray J a ni a, a ni hi Kim K sextape-a mipa kha a ni a. Ray J chuan a hla I Hit It First-ah chuan a ex sextape hialte pawh a lo neihpui ve tawh, Kim K chu a rawn khei deuh sak a. Tin, Kim K mai pawh ni lo, a pasal Kanye West pawh a rawn hmer tel zeuh bawk a. I hit it first tih hla ah chuan Reije chuan Kimge chu a mipui hmasak zawk thu te a rawn chham chhuak deuh nawk bawk a ni. Tichuan Taylor Swift kan nei ve leh bawk a. Taylor Swift pawh hi he list ah hi chuan lang tel ngei ngei tur a ngaih a ni a, a nia tel loh hi chuan a famkim dawn lo tlat. Kan hre vek ang a, Taylor hian a ex te nena an inthen dan te chu hla a phuah chhuak in a hlawhtlin pui thei hle a, a ni chuan a ex te chu a hmang tangkai thiam hle a, bialpa hlui a ngahthlawn lo ve chiang a ni. Taylor Swift hian a hla Forever and Always chu a ex Joe Jonas tan a ni tih Ellen Shua a nem nghet tawh a. Joe Jonas hming chu lam ri kher lo mahse, Joe nena an inthen dan a sawi chhuah dan atangin a hriat nghal vek tho a ni. Taylor chuan mi pakhat phone call kaltlanga awlsam deuha chhin ringawt tu tan a nih thu a sawi a. Tin, Taylor kan sawi ta sa sa a hla dang sawi tel nghal lawh lawh ila Dear John kha John Mayer tan a ni a. Dear John hla ah khan John Mayer chu A ler zia a rawn tar lang a, tin, Backchi December kha Taylor Lautner tana a phuah a ni a. Taylor Lautner fel zia leh chat zia a rawn tar lang ve thung a. Styles leh I Knew You Were Trouble te, Out Of The Woods te kha Harry Style tan a ni bawk a, a dang pawh a la tam a ni. Tichuan Miley Cyrus a lo lang ve leh bawk a, Miley hla Seven Things kha kan hria em aw, a rei ve tawh ang reng a, kha hla Seven Things kha Nick Jonas nana a phuah a ni a, Nick Jonas a thil pek pawh music video ah khan a ti lang tel nghe nghe a ni. Seven Things ah hian Nick nena an in date lai a, Nick chuan hmeichhe dang duh a neih thu vel te pawh a rawn chham tel bawk a, Chu nu chu tu dang ni lovin a hun laia Nick Jonas-a bialnu, Selena Gomez, a nih ring an tam hle a. Mahse, Miley Cyrus lam atang chuan engmah confirm awm chuang lo a ni. Hei hi chu fans ho rin dan ve mai chauh a ni. Mi in Selena Gomez-a nih an rin chhan chu Nick Jonas leh Miley te inthen hnuah Selena Gomez leh Nick te chu an inzui ve leh nghal a. Mahse, a hnua Selena Gomez leh Nick Jonas-a sawifiah dan chuan in date tak tak ang an ni lova, Teenage love satliah ve mai chauh a ni a, in date ang pawhin an inngai vak lo va. Nika u Joe Jonas leh Selena Gomez best friend Taylor Swift te pahnih chu an inhmu ru ve a. Park-a an leng dun a, Joe leh Taylor ten chance an neih chhung chuan Nick leh Selena Gomez te chu an lo inkawm ve tawp rih a. Chumi tum chuan an induhtawn ve deuh hmana Taylor leh Joe te chauh ni tawh lovin an ni pahnih pawh chu park ah chuan couple ang deuh reuh chuan an tei hawi dun ve ta nghal a. Mahse an rilru la naupang chhiat lai thil thleng ve mai a ni a. Serena leh Nick te pawhin normal teenage love tiin an sawi ve a, lo lak thu taksak vak chi chu a ni chiah lem lovang. Zai thiam lar em em mai Pink pawina pasal Carrie Hart laka a lungawi lohna leh thinrimna te chu hla phuah chhuakin a release tawh bawk a, a lar pui hle bawk a, chuan a phuah chhuah chu So What tih a ni a. Pink hian a pasal Carrie Hart nena an inhauh hrep hnuah leh an nupa an inchen vel zuai laiin he hla hi a phuah a, he hla phuah lai hian a thinrim dawn a ni tih a hriat vek a, a chhan chu So What tih kher title a hman danah hian a hriat vek a ni, Keini Zoram mipui te bak bak a hrethiam tu hi Pink hian a neih ka ring lo a ni. He hla kher kher hi chuan a pasal chu so what tiin a lo hau ve te pawh a ni mah na le. Ed Sheeran hla te hi a lungrun ngai ngai thei khawp mai a, a romantic thei em em a, a hla phuah chhan hi tu pawh ni se ti khawp a, hmangaih tu a tawng hi a vanei tak zet a ni tih theih hial tur khawp a hla thu tha leh sweet tak tak a phuah chhuak fo thin a nih kha. Mahse Ed Sheeran pawh hi a duh chuan a lo ngeiawm ve thei khawp mai. A hla pakhat dawn tihah chuan a bial nuhlui pakhat a puan vek mai a, a perh deuh sak bawk a. Chu nu chuan a rinawm loh san a, a thianpa nen sex an lo hmang dun a ni tihte thlengin hla kaltlang chuan a rawn puan ta vek mai a ni. A puan chiang ve lutuk a ni Ed hian. Chu nu et kawptu leh et thian hnai tak sex lo hman pui bawktu chu tunge ni ang tih chu mipuiin an hre chak em em a, zawhna a ni ta nghal luai luai bawk a. Mi tam zawk chuan Ellie Goulding a nih an ring fur hlawm a, anni pahnih hi an lo in date ve ziar ziar hman tawh a, an in then hnuah an boruak a tha zui vak lo tih ti thleng pawhin a awm bawk a, tin, A thianpa, a bialnu sex lo hmanpuitu chu Niall Horan a ni tite pawh an lo awm ve bawk a, mahse hei hi chu rumours mai mai a ni a, engmah lak thutak vak chi a ni lo a ni. A tawh berna tan chuan Selena Gomez a ni a, Selena Gomez pawh hian JB tan hian hla a lo phuah ve nual tawh a, The Hard Ones, What It Wants te, Lose You To Love Me te, Feel Me te pawh kha a ni hlawm a, mahse a hla JB tana a phuah Mahse mi tam takin a kan hriat lar vak tawh loh, kan hriat loh te pawh ni maithei ni thenkhat tan chuan chu chu Love we remember tih kha a ni a, a intro atan JB voice message te pawh a dah tel nghe nghe nih kha. Helai hi Selina hian a album Stars Dance ah a dah tel a, Stars Dance album zinga a hla dah zawng zawng zinga mimal taka a duh leh hlut ber a nih thu a sawi a, din amah ngeiin Bieber tan a ni tih a confirm tawh bawk a, Selina chuan uang chungin. Amah pawhin a ngaina dawn chiang tih ka hria a ni tiin a sawi bawk a ni.